Vawlei cung khuaza ramkip a ummi Laimi vialte hna atutan ah kan tonmi thil kan fapan hiang van thawng tluk nih a kan thihtaknak kongah theihter le nan sinah chim ka duh ko. Kan fapa van thawng cung hi a konglam an tlaih. Mahthla nihlei nga Hakha khuachung mi an tlaih hna ahkhan an tlaih vemi a si. Anih hi Mangmang kun ah bawlung a chuih lioah an tlaihmi a si. Ka fa hi kum hlei sarih zong a tling rih lo. Mah cun ka fa hi a dam lomi si. Bawlung a chuihnak ah a ban ruhpi hi a ruhpi hi pahnih in a kiakmi a si. Mah ti a si tikah khan an tlaih le anih kha Victoria Camp ah direct in zan ah an kalpi tikah khan mah thla ni hleiruk, ni hlei nga an tlaih le ni hleiruk ah a pa nih aa thawh colh le a dawi colh. A va dawi colh, Victoria Camp tiang a va dawi colh. Tikah khan An zung ah khan a ban kiahnak cauk le a dathngan vialte he a sianginn kainak a hngawng-oih he khan zung ah khan a va chiah dih. Ka fa cu siangngakchia si i tangkhua lawng kaimi si i a ban ruh a kiakmi zong si rian a ṭuan khomi salak. A va ti hna. A ban hi a dam bak lo le aa men peng rih. Zan thial hi a pa nih hin a men piak rih. A men piak peng rih mi si ma khakha. Rian zong a tuan kho lo. A ban a ban a kiak mi se le ka fa cu a dam lo mi se tiah khan a hmuh khawh mi hna le a ton khawh mi hna kha a va chimh hna tikah zeihmanh ah an rial piak lo zeihmanh ah an ceih piak lo. Mah mah tikah Ka fa, ka fa hi a konglam tlawmpal te van chim a duhmi cu ral a thawhnak in thawnghnih le kum kul le kum khat le kul le hnih kha Riakap cozah sianginn ah a kai mi tete nan min cazin kan i chiah dih hna la. Riakap sianginn ah hohmanh kai hlah u tiah khan an kan ti tikah khan kannih hi Hakha khua ah Hakha khua ah khua a sami te kan si ve tikah sianginn kai lo in mah tikhan kan ral ka doh ve a ti le kul le khat le kul in hi kha sianginn kai duh lo ti khan mah tikhan a um le kul le thum ah khan Chinland Council nih an van ceih i sianginn kai dih ko cang hna seh ṭha tein sianginn kai ko cang hna seh an van ti tikah khan kul le thum khan sianginn kha a kai sianginn a kai le mah khan na catang kan ṭinnak ka ti zong a duh bak lo na tang sarih tein a kai tang sarih te cun a pe le atu an tlaih ahhin tangkua camin puai a phit dih lawng a si tangkua camin puai an phit dih zarh te bakah matthlah ni hlei nga an tlaih hna hi a si mah te khan a si le a pa nih cun a va te tum lengmang a va te tum lengmang le An fale sianginn kaimi, Hakha lei a ummi fale sianginn kaimi vialte nulepa nih khan an va kal hnawh cio hna tikah an bawile cu kan tong hna la an ti tikah an tong kho hna lo. Lai le la mipi he rian a ṭuanṭimi kan si an ti an ti riangmang i bawi kan tong hna la an ti tikah nulepa nih kan tong hna la an ti tikah an ṭitak hna, an zamtak hna, an hro hna, an cer hna. Makhan Kal dih u, nan kal dih lo ahcun kan i tlaih hna la, an ti hna, an hro hna, an cer hna la. India ram te hna ah nulepa kha an va zaam. An rianṭuan ning le an thilti ning hi nulepa hi kan ngaih a chia tuk, kan ngaih a chia tuk, kan lung hi a fak tuk. Mah tete khan tik ṭaan cu an kai tikah kei ka fa van thong cung cu a dam lo, a paw kha a fak i a ri fong hei up re san an tuah. Sibawi nih khan a pawpi zong a phing ti si. A rifang hlei operation kha an tuah. Cacawn ni hnih ni ah khan operation an tuah i cacawn ni thum ni te lawng sizung an um ter i cacawn ni li ni ah khan sizung in an chuah. Cacawn ni nga ni ah tinṭan an kai ter, tinṭan an pek i meithal kah an cawn ter. meithal kah an cawnter i meithal zun hnih a nganh ruangah a tanpuar ah dir kho lo le tho kho lo in an tuk a tanpuar kha dir kho lo in ṭhawmh dih in an tuk matekhan an van tuah makhan tinṭan an kai lio i an pale i an zoh hna ah khan an chawnh sual hna ahcun anmah kha an tuk hna an bengh hna an vuak hna an hrem hna mah tikhan an tuah hna mah tikhan ka fate cu ka fa ngakchiate zeihmanh thei lomi te cu An tuah. Matakhan san le tinṭah cu an kai cu an kai le siangngakchia cu an chuak te ko la, siangngakchia kong cu kan ceih te ko la tiah khan an rak hlen lengmang hna, an rak ti lengmang hna. Siangngakchia siangngakchia le a dam lomi kong cu kan ceih te ko la, ti khan an rak hlen lengmang hna, an rak ti lengmang hna le Caih kha a um bal lo. A pa nih cun thlapi thlali chung thlali chung bakte khem cun a hngah peng ko mi in le mi lo ah mi ti le mi ria tein thlali chung pi cu a hngah peng ko. Tinṭan kha a van dih le tinṭan a dih tikah siangngakchia cu an chuak te ko lai siangngakchia cu tinṭan a dih in an chuak te ko lai an ti riangmang le

Cacawn nithum ni ah Thantlang ralram ah an chiah hna. Cacawn nilini ah Nazi hleihnih le pakhat kar ah durung a ra i an zaam hnu an tolh ko natein kai-u kai-u an ti chih hna ti si. An kaiter chih hna, durung a ra komi kha an kaiter chih hna i mah tikhan Na rung nih cun a kah hna i ka fa cu ka cun a thi colh ti si. Le mah tikah khan ka fa ka fa hi ka fa hi ka fa a thimi hi kan i fah sak hrimhrim lo, thih hi kan i fah sak hrimhrim lo. Minung vialte an thi cio ko. Ralram zongah an thi. Zei bantuk paoh in minung he thih khawh a si. Kan ṭhut bu zong an thih khawh, kan dir bu zong an thih khawh, kan kalpah zong an thih khawh a si ko. Kan thihmi hi kan i fah sak lo. Asinatein tin caan a kai chung ah minung tuah in an tuah lo. a rifang hei operation an tuahnak a hmapi he tinṭan an pek i a thiam lo le a khen lo ah a tanpuar ah an tuk chih ṭhom dih le tia dih in dir kho lo in an tuk chih ka a pa i a chan le a zoh men ah khan an bengh an tuk an let ka fa hi minung tuah in a kan tuah piak lo saram le saṭil hmanh khi mah te khin kan tuah hna lo Saram le saṭil hmenh kan dawt hna. A herh lo ah kan tu ka kap kan tu siang hna lo. Anih cu a si lo ka fa hi minung tuah in an tuah lo. Minung tuah in a kan tuah piak lo. A tem tuk. A tem tuk. A ṭih tuk hna hin a ther in a ther an ti. A hawile nih hin a ṭih tuk hna hin a ther hin ther an ti. Mah tete khan a um le

An rak tlun ṭhan ah ziah nan kal lo an ti hna. Mah te khan umnak hngal lo in nu le pa kha an rak thawh hna. Mah tete khan kan i in kan i tuah. Laimi, Laimi nu le pa he ram rian kan ṭuanṭi an ti riangmang. Ton khawh zong an si lo, chawnh khawh zong an si lo. Milai upapi pi cio kha an tlik tak hna, an zaam tak hna, an zak an an tlik an hro hna, an cer hna. Mah tikhan India ram te hna ah khan an vai i thuk kan i tlaih hna la, thong kan i thlak hna la an ti tikah khan nu le pa vialte kha mah tikhan lungrethei le vansangau khan an um. A pa nih ka fate cu vanthawng cung cun thlapi thlali chung mi inn le mi lo ah mi ti le mi rawl te in kan fa kan sen lo tuk ah khan a ti te khan a hngah peng ko a hngah peng ko ka pa na ka chuah kho la lo ma a ti ka pa rak ka chuah kho zazok lo ka huam ti lo e ka teim tuk a ti lengmang a pa nih cun kan chuak khawh te ko la siangakchia cun an chuak te ko la tiah cun a ti lengmang bawi nih cun CNA bawi nih cun An hlen lengmang hna. Zarhkhat a chuak. An chuak cang hna pei kan ti. An hlen lengmang hna. An hlen lengmang hna. Le thlapi thlali chung mah te khan a si. A van sel, mah te khan van sel le tinṭan a dih le tinṭan a dih cang ahcun ka fa cu saneih par kap dingah tinṭan thla hnih chung a kai ta tiah an ti riangmang le Sihin lo tein cacawn nihnih ni, cacawn nihnih ni, nikhat ni ah khan, vankhat ni ah khan vansang ah an kuat hna. Vansang in cacawn nithum ni ah Thantlang ralram ah an kuat. Thantlang ralram ah an kuat le cacawn nili ni, cacawn nili ni chun nazi hlei ni le pakhat karlak ah an nunnak a liam hi a si i mah ah hin an nunnak a liam ah hin Durung kha a ra le hnu an tolh lengmang ti si. Hnu an tolh ti si le an bawi le nih kai u kai u an ti chin hna le mah ahhin an a kah hna i ka fa hi a hma a fak bik i ka fa hi a nunnak a liammi a si. Mah tikah hin ka fa hi a duh na lo te le a ṭih tuk na lengmang thar lengmang le phang lengmang tein matihin a thimi a si tikah a pa nih thlapi thlali chung a hal hna i an pek duh lo tikah hin kannih cu Atu Van Thawng Cung hi ram caah ram caah ram le miphun caah amah tein a nunnak aa pemi a si lo ka ti khawh. Atu cu a thi le Van Thawng Cung a thi le a thi cangka bakin cu cacawn ni le ni cun suimalam hleihnih le pakhat kar ah a nunnak a liam. Zanlei sangah vanthawng cung a thih in CNA bawi pawl cu an thin a phang. An lau tuk. Lafuan an i chuan, an i chuan ti si. Vanthawng cung a thih khan an lau tuk, an ṭih tuk cang le mah kha khan siangngakchia le a dam lomi chuah ding timi paoh kha chuah ding, chuah ding timi ca kha an thanh ti si. Mah kha khan chuah ding timi ca kha vanthawng cung a thih hnuah an an thanh le cacuan ni le ni cu si kaw ni nga ni ziap te ni zan ah khan a chuak ding vialte kha an chuah dih hna ti si le kan kan fate hi ram le miphun caah amah tein an nunnak he ai pe mi a ser atu ka fa thi san nih hin a hawi le siang in kai min a dam lo mi hi a chuah hna ka fa nih hin a chanh chuah hna ka ti khawh Ka fa nih hin a hawt, ka fa thisen nih hin a hawi le sianginn kaimi vialte kha a chanhchuah hna ni siah a tuai. Kanmah caah khan Laimi, Laimi le Laimi zei bantuk sifak le santlai lo kan si zongah khan vai bawi kha ton i ton khawh ding si bia i ruah khawh ding si mipi he rian kan tuanti ti riangmang i nu le pa chawnh duh lo i Zak duh lo, that duh lo i citak le zamtak hei ti bantuk kha an rianṭuan ning hi a hmaan lo tuk. Nulepa kan ngeih i chia tuk kan lung a fak tuk. Mah ahcun kan i tlaih dih hna lai e, thong ah kan i thlak hna lai e. Nan zaam lo, nan kal lo ahcun an ti hna, India ram te hna an va zaamter hna. Mah tikhan mah tikhan kan tonmi thil hi a si le kan kan lung a fak tuk, kan ngaih a chia tuk. Mah ahcun

a pa kha an rak pek i a pa, a pa nih a lak i kan fa cu amah lung te le amah lungtho tein an ca an nunnak a pe ve salah ka ti i mah ah mah an tangka mah an tangka mah tlukin a pa nih thlapi thlali chung a um hnawh le a hal hnawh hna i an kan pek duh lo riangmang in ralram ah tinṭan dih cangka in ralram ah kuat ding salomi siangngakchia cu a chuak ding a si ti komi kha ralram ah an kuat An kuat i a ṭhi cangka mah tangka le mah alan kha an kan pekmi kha kan cohlang duh lo, kan cohlang duh lo, kan phirh hna. Mah tiang kha ka van chim duhmi si si lo. Mipi he rian ka ṭuanṭi mi si kan si dih riangmang i nu le pa chawnh duh zong chonh zong chonh duh lo, zoh zong zoh duh lo te hna kha Laimi kan rianṭuannak ah um ti hlah seh. Atu thawk hin ka fa thisen nih hin bia chim, ka fa thisen nih hin bia chim seh law Laimi Oh, Laimi ti cu sorry CNA, CDF, CNA rianṭuannak mah rianṭuannak he mah ti hin a si ti na pha lo hi nu pin lai ahcun kan lungfim cipcak cang seh. nan kan tuah kanmah nih kan i ruah venak ahcun nan kan tuahtonak hi nan kan tuahtonak hi a fak a fak hringhran ko tiah kan i ruah minung tuah in ka fapa te hi an tuah la ka lung a fak tuk ka ngaih i chiat minung fa nih hin cheh ding tuah ding a salak an i khu la aa hngeh i an biak le an chui le an hlauh hmanh merh ziamam te le ni ziamam tein ka zoh ko hna ka fa a fim tukmi ka fa cu a fim tukmi a ṭha tukmi hawikom a daw tukmi hawikom a daw tukmi hawikom a tlaihchan tukmi si atu tan zongah a thih le van thong cung a thih cangka in siangngakchia vialte chuah dih ding timi ca an chuah mah ahcun zarhteni zan ah siangngakchia vialte a chuak ding vialte An chuah dih hna. Ka fa nih hin hawikom hi a daw tuk oi a duh tuk le ka fa nih a hawi vialte a chuah dih hna mi a si le kan kan lungfahnak le an rian ṭuan ning a hmaanlonak le an kan tuahto ning kha kan lungfahnak le kan ngaihchiatnak kha ka van chim ta a nu keimah nih ka van chim ta duhmi si. a theitu a ngaitu le a theitu le a ngaitu le a kan zohtu nan dihlak cungah ka lawm.